Mae'r cyn-chwaraewr rygbi Jeff Davies yn cadw cwmni fi heno. Jeff, wrth gwrs, wedi cael gyrfa lwyddiannus tu hwnt ym myd rygbi yng Nghymru ac yn Awstralia. Braf iawn i gael dy gwmni di 'ma. A heb os, Jeff, mi wyt ti wedi chwarae gyda, gyda'r goreuon, yn do, yn d'amser? O do, do, do. Twla cwpl enwen i ni nawr. Wel, yn yr, yn, yn yr ysgol, des i trwyddo gyda Terry Price, a oedd e'n Terry un o'r un o'r players gore i Gymru erioed a wedyn ni rhaid waries i gyda Barry John a Phil Bennett a a Gerald Davies am sbel a JPR Williams JJ Williams a... Jiw am restr ynde am yeah, restr. Yeah, Nawr yeah. te o Harvey Bay yn Awstralia erbyn hyn mm. ond o Lwyn Hendy yn wreiddiol ac yn yr ysgol ym Manllynelli a rygbi ddechrau i ti ynde? Dim so, fi'n mynd i'r ysgol ramadeg Cyn 'ny o'n i'n chware ffwtbol. 'na beth odd 'na beth o'n i'n m- yn yn licio chware ond yy pryd pryd es fi es i i'r i'r ysgol ramadeg newidodd wnna yn glo- yn gyflym iawn. A lot o lwyddiant hefyd mewn ambell gystadleuaeth tra yn yr ysgol? O do, do, do. Do, yn enillon ni'r yy Public School Sevens yn Rosslyn Park tair gwaith. O'dd wnna'n record? O ydi, ydi, ydi, ydi. 61, 62 a 63.

Ag oeddech chi a'r Cymry yn yn aros gyda'ch gilydd yn y coleg o'ch chi'n glos? O o'n o'n o'n i'n glos glos iawn a o'dd o'dd pob pobol yn yn yn gweud o oh those bloody Welsh guys are sticking together again. Ag ambell i wel lot o lwyddiant y' fynna 'fyd gyda'r Middlesex Sevens hefyd. Do do do do do yn y flwyddyn dwetha o'n i'n gapten Loughborough yn ellon ell- yn ellon i'r Middlesex Sevens yna yn y flwyddyn chwech deg chwech. Ac yn ystod y gwylie wedyn Llanelli? Ie ie ie ie. O'dd Terry a fi yn do' nôl Terry'n do' nôl o yy Prifysgol Leicester a fi'n do' nôl o Loughborough a chware a o'dd Gerald yn do' nôl o Loughborough. Gerald Davies yn chware i Llanelli ar y pryd hefyd. Felly shwd gymaint o lwyddiant yy ym myd y rygbi. Shwd ddath y newid wedyn i fynd o fan hyn i Awstralia yn y saithdege? Beth o'dd y stori tu ôl i i'r i'r symudiad? Wel o'n i wedi wedi wedi cwpla chware rygbi yn yy yy yn yng Nghymru yn 1975 a Ond gwrddais i bechgyn o o Awstralia pan wariodd Awstralia ac Cymru yn Gaerdydd yn yn saith deg pump a des i nabod yym hyfryddwr yy yy yy Awstralia m- dyn o'r enw Bob Templeton o'dd e'n hyf- hyfryddwr Queensland University yn yn yn Queensland a fues i'n siarad gyda fe a o'dd e'n yn licio rygbi Cymru rygbi Cymru o'dd y gore' yn y byd ar y tro yna a o'dd e wedi dysgu wrth o Ray Williams A oedd e'n meddwl taw 'na beth oedd isie ar ys- rygbi Australia oedd oedd ga'l fwy o o Gymry i whare 'na so gofnodd e fi t- o'n i'n do' mas i i i whare a beth sy'n beth sy'n iawn. Ac am faint o o chi'n o' ti'n bwriadu mynd pan nest ti... Wel o bwriadu aros am chwech mis A fi 'di bod yn y dd- ddarn-. Ond yy... 40 mlynedd yn ddiweddarach. Yn ddiweddarach o'n i... A ma' raid i ni ofyn shw ma' bywyd nawr yn Awstralia? Yn amlwg ma' 'na wraig yna erbyn hyn a ma' 'na deulu. Hmm. O ydi ma'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n mwynhau byw yn byw yn Awstralia ond yy ddim bod yy dim byd yn yn anghywir ambwytu byw yn ll- yn ll- yn yn Nghymru ond y tywydd rwy'n credu yw'r yw'r peth gore. Ambwyty Awstralia, i fi anyway. Ie. A faint o deulu sy 'na gyda chi nawr? Ta- tri tri tri tri tri merch a dwy fachgen. A ma' un o'r meibion hefyd yn chware rygbi a mae e nôl fan 'yn. Ydi, mae e wedi pe- penderfynu dod nôl i chware a mae'n dim ond 22 yw e a mae'n newid newid cwpla yn yn y yn y brifysgol yn yn Brisbane a mae moyn treial rygbi. Mae'n mae, mae chwaraewr da, mae'n wedi wneud yn dda yn, yn, yn, yn Queensland a mae'n moyn treial chwarae rygbi yn, yn, yn Nghymru. A mae wedi dechrau, ond mae wedi anafu hunan. so mae mas am cwbl wythnosau nawr. So. Ymlacio nawr am ychydig. Yeah, yeah, yeah. Wel, braf i gael dy gwmni di gen i sgwrs fach arall da, yeah. nes ymlaen.